Nilqagħkom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali mis-sensiela ddedikata lil flora u fawna. Illum magħna għandna is-Segretarju ta' Viti Malta Gerald Vella fejn illum ħan niddiskutu l-emba Maltija. Gerald, grazzi tal-li ltqajt l-istedina tagħna. Eh, l-ewwel nett li mill-emba Maltija u x'tista' tgħidilna dwarha?
Grazzi tal-istedina tagħkom. Bħala għenba, jew inkella bħala dilja, ħan nitkellmu fuq il-pjanta aktar milli l-frotta, għax l-għenba hija l-frotta. Ehm, Malta għandna żewġ tipi, żewġ speċi li huma indiġeni. Għandna waħda bajda u waħda ħamra. Il-għenba id-dilja bajda ehm, li tagħmel inbitabjet, għeneb abjad biex niftehmu, hija dik ehm, li jisimha Girgentina u dik ħamra jisimha Ġellewża. Ma neskludux il-fatt ukoll li għandna iżjed varjetajiet illi huma indiġeni għall-pajjiż. Iżda bħalissa l-pajjiż, l-Istat għadu fil-proċess illi jipprova jidentifika jekk hemmx iżjed ehm, varjetajiet illi huma indiġeni. Imma nistgħu ngħidu b'ċertezza illi l-Girgentina u l-Ġellewża huma żewġ varjetajiet li aħna nqisuhom bħala li huma indiġeni. U is l-enba kif tista' tkabbarha? X'tista' jagħmel persuna? Tajjeb, bej wieħed u ieħor nibdew billi ngħidu li bej wieħed u ieħor eh, id-dielja iddum ħajja mill-inqas tista' ddum ħajja 50 sena, 60 sena. Tajjeb. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq agrikoltura illi titħawwel darba u tibqa' tgħix għal tul ta' żmien, mhux bħal frott ieħor jew ħaxix bħal ma nsemmu xejn il-patata illi inti tiżragħha u mbagħad tagħmel erba' xhur taqlagħha u trid terġa' tagħmel il-ġdid. Mela din nitkellmu fuq xi ħaġa illi jsejħulha perennial, tibqa' minn sena għal oħra. U dik hija d-dielja. Id-dielja għalkemm tgħix għal ħafna żmien imma il-maġġoranza fejn l-iktar illi tagħti frott u l-iktar illi tkun vialment taqbel għal min qed ikabbarha huma madwar bej wieħed u 20 sena. Ehm, li li jsir huwa li l-ewwel ma tagħmel tidħal titħawwel dilja fil-ħamrija mhm. u tibda tikber minn hemm. Normalment l-ewwel frott tieħdu il-bidwi jieħdu wara tliet snin. Jiġifieri fl-ewwel tliet snin inti tkun għadek qed tkabbar din id-dielja biex tifforma, tifforma l-pjanta. U mbagħad mit-tielet sena 'l hemm tibda taħseb għall-frott. Tieħu l-frott darba fis-sena u l-għalqa tkun dedikata għad-dwieli biss. Jiġifieri m'aħniex nitkellmu li jista' jkollok xi għalqa li jista' jkollok crops differenti li għaddejjin mixjin flimkien. Id-dielja, l-għalqa tkun għad-dwieli biss. U fil-proċess ta' tkabbir tal-għeneb, x'inhi l-iktar parti favorita tiegħek? Hemm diversi proċessi għax irridu ngħidu li d-dielja peress li ddum sena sieħa, iċ-ċiklu tagħha jibda qisu f'Jannar b'dak li ngħidu li aħna meta d-dielja ikollha r-rimi l-ġdid. Jiġifieri huwa kif insejħulu the awakening period. Dak ifisser illi dielja li tkun raqdet fi żmien tax-xitwa, fi żmien tal-kesħa, issa tibda tris għalija r-rebbiegħa, ġifieri aħna qegħdin nitkellmu madwar Marzu, titla' t-temperatura u tibda jibdaw ħirġin il-weraq il-ġodda. Hemmhekk hemmhekk jibda l-proċess. Mbagħad tibqa' tikber tiżviluppa sakemm f'Ottubru twaqqa' l-weraq, twaqqa' l-weraq u tagħmel tliet xhur qisu bejn wieħed u ieħor erba' xhur fejn din tkun qed tistrieħ għal matul is-sena. F'dak il-perjodu huwa l-perjodu li aħna fix-xitwa, f'Jannar, jismu il-perjodu ta' żabra. Ġifieri fejn aħna nisbru il-dwieli. U jiena personalment iżda dawn huma kif naqbad ngħid li huma suġġettivi għal dak li jkun, imma jiena personalment nippreferi ż-żabra bħala l-iktar perjodu li huwa għal qalbi. U hemm xi diffikultajiet jew sfidi f'dan ix-xogħol? Bħal kull settur ieħor, sfidi jkun hemm dejjem. hemm sfidi li jirrikjedu strateġija li nsejħu aħna short term fejn inti tibda tara riżultati fil-bidu u hemm sfidi oħrajn li ehm, jirrikjedu strateġiji long term. Forsi l-ikbar sfida li għanna li rridu ngħidu li ehm, dan il-challenge eh, eh, eh, li bniħ naqra mhux ħażin u għal-fatt li ehm, anka il-konsumatur jifhem illi l-prodott li għandna aħna li huwa lokali huwa qed par ta' kwalità ma' prodotti oħrajn. Interessanti ferm, ħajkolli nwafqek naqa' żgħira għax issa ħammorru lej feature qasir dwar l-emba Maltija fej wara ħankomplu niddiskutu ma' Gerald fuq il-proċessi u l-affarijiet tal-emba Maltija.
L-eneb Malti huwa kultivat f'dwili żgħar u kurati bir-reqqa madwar il-gżejjer ta' Malta u Għawdex.

ikkaratterizzata minn ġranet sħan u xemxi u ljieli friski, hija perfetta għal maturazzjoni tal-għeneb. ħafna ġebel tal-ġir flimkien ma' xita limitata jipromovu tkabbir profond tal-eruq li jintensifika t-tomit fl-għeneb. Ħafna vini jużaw tekniki tradizzjonali ta' żbir u ħsad bl-idejn biex jiggarantixxu l-ogħla kwalità. L-irrigazzjoni tinżamm għal minimu peress li l-biċċa l-kbira ta' dwieli jiddependu fuq ix-xita naturali u l-kapaċità tal-ħamrija li iżżomm l-ilma. Varjetajiet ta' għeneb indiġeni bħal Gellewza u Girgentina jifjoruxxu flimkien ma' varjetajiet internazzjonali b'ġestjoni ta' dwieli bir-reqqa mmirata biex tibbilanċja r-rendimenti u tiżgura s-sostenibbiltà.
Nilqakom lura għal programm Malti Kulturali fej issa se inkomplu nitkellmu dwar l-emba Maltija. Mela Gerald, li mu l-aħjar żmien biex tinqata' l-eneb?
L-aħjar żmien ukoll huwa suġġettiv skont il-varjetà. L-eneb il-harvest jibda minn eh, l-aħħar tal-Ulju u jibqa' ser sa Settembru. u jinqatgħu varjetajiet jibdew jilħqu nsejħulhom aħna waħda wara l-oħra. L-ewwel ma jinqata' huwa dak li jeneb l-abjad u mbagħad jibda jinqata' l-aħmar. Biex inti tasal għal punt fejn inti tidentifika metu l-aħjar żmien biex taqta' dik l-għenba, tittara li jintlaħqu ċertu parametri. Fost l-iktar parametri importanti li jridu jintlaħqu huwa l-parametru ehm, tal-ammont ta' zokkor, aħna sejħulu breaks, illi ikun fija l-frotta li ma zokkor ħajkun qed jiġi proċessat biex imbagħad eventwalment jinbidel f'alkohol. U għal daqstant, Il-bidwi flimkien mal-għassar ikunu qegħdin jaħdmu flimkien biex jaraw, janalizzaw il-parametri li jkun fih il-prodott biex jidentifikaw meta hu l-aħjar żmien illi wieħed jista' jaħdem biex jaqta'. Nistgħu naraw hawnhekk quddiemna għandna dak li nsejħulhom aħna refractometers illi proprju x-xogħol tagħhom dan huwa eżattament biex inti tkun tista' tidentifika dik l-għenba kemm fiha zokkor. Mingħajr ma taqta' l-għeneb, għax ovvjament jekk inti taqta' l-għeneb u mbagħad issib li z-zokkor huwa baxx, m'hemmx ċans biex terġa' tirranġa, jiġifieri dak li hu. Allura aħna jkun hemm l-għodda, l-equipment, illi aħna nistgħu nikkalkulaw average, u jkun average tajjeb ħafna, ta' kemm fih zokkor, biex imbagħad tiddeċiedi meta ħa ssir il-qtugħ. Interessanti, u meta jinqata' l-għeneb, xi jsir minnu wara? Eh, l-iktar ħaġa import, mela, basikament, hemm żewġ tipi, hemm żewġ tipi ta' tkabbir. Tkabbir tal-eneb illi huwa maħdum biex isir imbit, u mbagħad hemm l-eneb li ieħor illi huwa qiegħed hemm biex jittiekel. Insejħulu imbit eneb tal-mejda jew għeneb tal-inbid. Meta qed nitkellmu fuq iż-żewġ iż-żewġ prodotti importanti illi iż-żmien mill-qtugħ sal-proċess huwa l-iktar ma jkun qasir iktar ikun aħjar. F'dak li għandu x'jaqsam mal-inbid, importanti li meta jinqata' kemm jista' jkun malajr jasal għand l-assar biex jibda l-proċess ta' fermentazzjoni kemm jista' jkun kontrollata. biex imbagħad waqt il-fermentazzjoni bħalma tkellimna diġà dak iz-zokkor jinbidel u jsir bej wieħed u ieħor 50% alkoħol u 50% ehm, CO2 u flimkien ma' parametri oħra jibda triq biex isir dak l-inbid. F'dak li għandu x'jaqsam mbagħad għeneb illi huwa l-ikel importanti wkoll ħafna bħal kull frott ieħor mhm. illi iż-żmien minn meta jinqata' se meta jiġi għand il-konsumatur ikun l-inqas possibbli biex kemm jista' jkun inżommu f'dak li għandu x'jaqsam ma' freskezza. U x'nistgħu nsibu komuni bejn wine, vine grower u wine maker? Um, il Mela, hemm ħafna affarijiet li huma komuni. Nibdew biex, per eżempju, l-analiżi tal-kimika. Illum eh, il-vine grower, ġifiri qegħdin ngħidu il-bidwi li jkabbar li jeneb, er, ftit irid ikun bot minn xjentist. Għal xiex? Għax Huwa x-xogħol li jkun qiegħed jagħmel hu li jista' jwassal biex imbagħad il-winemaker joħroġ l-aħjar prodott possibbli. Jiġifieri jekk inti għandek prodott ta' kwalità fl-għalqa, inti tista' toħroġ inbid ta' kwalità. Jekk dak li għandek fl-għalqa mhuwiex ta' kwalità, qatt ma tista' tagħmel prodott ta' inbid ħiereġ ta' kwalità superjuri. Għaldaqstant, il-vine grower u l-winemaker iridu jaħdmu flimkien biex wieħed il-winemaker ikun qed jgħid lill-vine grower x'tip ta' nbid jixtieq jagħmel. U mbagħad il-vine grower irid iwassal il-prodott tiegħu biex ikollu l-aħjar potenzjal possibbli biex joħroġ dak il-prodott li jixtieq il-winemaker. So they have to work really hard together. Mela għandhom bżonn ikunu naqa jaqblu ma' xulxin, mhux hekk? Ekku, ekku, fil-fatt ħafna drabi ż-żewġ entitajiet jaħdmu sena wara l-oħra flimkien. Ġifieri normalment min ikabbar id-dwieri l-għeneb imur dejjem ħafna drabi ħa ngħid hekk għand l-istess sassar biex ikun hemm biex ikun hemm dik il dik il-kuntatt sena wara l-oħra u anke tistabbilixxi sistema biex jaħdmu dejjem flimkien. U minn kif qed jidhru l-affarijiet bħalissa f'dan ix-xogħol, kif taħseb se jkun il-futur għal dan is-settur? Il-futur huwa sabiħ iżda ċ-challenges qegħdin hemm. U fost l-ikbar l-ikbar challenges li għandna nista' nsemmi tnejn partikolari. Il-futur huwa sabiħ għax in-nies fehmu ix-xogħol involut. In-nies fehmu li għandna Malta bħal ħafna pajjiżi oħra għandna eh, prodotti ta' kwalità. In-nies fehmu, jażlu. In-nies fehmu wkoll li ma jħarsux biss lej il-prezz ehm, iżda forsi iktar ma jridu jaraw huwa il-valur tal-prezz ta' dak li qed tħallas. Eh, ġifi aħna maħna qed ngħidu l-ħadd biex imur jixtri l-iktar ħaġa għolja, le, ara li kollha valur għal flus. Grazzi Gerald.
Talli ġejt magħna llum u grazzi lilkom telespettaturi talli segwejtunna programm ieħor ta' Malti Kulturali. Nsellilkom.